Allahi wabarakatuhu Ashama harka fuune hawaasa keenya qaqqaalii bakka jirtan hundatti Rahmanni Rabbii nageenni Rabbii isinirra haa jiraatu fayyaan Rabbii isinirra haa jiraatu khayri irratti waan toltu irratti umrii keessan haa dheeressu Rabbiin aalama jecha guyyaa tokko ni gammanna guyyaa tokko ni gaddina guyyaa gaddi kun dhufullee waan rabbiin keenya jaalatu olitti wanni jennu tokko hin jiru innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun

Har'aa sabni keenna Oromoo miliyoonni jahaatamni qaadaa tokko dhabne sabni keenna Oromoon abbaa guddaa hayyuu dhabne sabni keenna Oromoon har'aa warra Hidda ufii hin jijjiirin baala malee dhabne. Har'aa sabni keenna Oromoon nama takkaa saba kanaaf jecha saba kanaaf jecha qaama ufii lakkisee osoo bashannanan argin osoo ilmaan isaa wajjiin hin bashannanin Osoo konkolaataa gaarii hin yaabbatin osoo dandahu, osoo mana gaarii hin ijaaratin osoo dandahu, saba kanaaf jecha Ameerikaa yookiin Kanaadaa keessatti san wajjiinillee saba koo keessatti du'a jedhee gale qaadaa akkanaa guddaa dhabne. Qaadaa akkanaa guddaa dhabne. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Nuuhoo Goobanaa abbaa keenna. Nuuhoo Goobanaa abbaa keenna. Nuuhoo Goobanaa hayyuu keenna. Nuuhoo Goobanaa qabsaayaa keenna ka saba isaan gatin. Ka saba isaan gatin, Nuuhoo Goobanaa, ka saba isaan gurguratin, Nuuhoo Goobanaa, ka takkaa huccuu suufa godhatee hin mul'atin, Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Nuuhoo Goobanaa, ka biyyattii Ayirooppaa namoonni amma keessatti wal halaaku kana hin filatin, hiyyummaa biyya isaa firate. Rabbiin araarama sii haa godhu wallaahi. Rabbiin qabrii tee caffee caffee jaannataa sii haa taasisu nuu hogoobanaa abbaa keenna hayyuu keenna kabajamaa keenna. Baay'ee gadda keenna ibsanna. Guyyaa har'aa Oromiyaan ni dukkanooyti ati dhabamuun keessa. Ee dhugaadha. Ati dhokattullee mana yaalatti seenaa keettun dhokanne nuu hogoobanaa. Seenaan kee har'a qabri irratti dubbatame yoo nuuhoo goobanaa osoo ati goobanaa taate seenaan kee hin dubbatamu. Nuuhoo goobanaa ummatoonni akkasitti bahee qabrii keessatti si awwaaluuf ulamaa irraa, udabaa irraa, musaqaftoota irraa, asaatiza irraa, ummata jeneraala irraa, ummata ummata wammaa adarraa ka adanni isaan beekamne hayyuu keenna. Qabrii tee rabbiin caffee caffee jaannataa sii haa taasisu. Qabrii tee rabbiin rawdatun min riyaadil jannaa sii haa taasisu. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Akkam nama gaddisiisa. Yoo ammoo akkanatti seenaa taarika namarraa dubbatan akkamiin nama gammachiisa Oromoo.

Namni namaaf tahu akkanatti deema dirree duniyarraa. Akkanatti seenaan isaa dubbata. Gariin isaa seenaan akka biratti isa dubbata. Garii isaanii wallaahi seenaan akka biraatti isaan dubbata. Har'a tana guyyaa har'aa tana namni hanqatu hin jiru. Ganda isaa ka lammatatti fe'atee jira. Nuhoo Goobanaa abbaan keenna hayyuun keenna hundi keenna ganda kana deemuuf taanna. Ka badii dalagelle ganda kana dhaquuf taa'a. Ka toltuu dalagelle ganda kana dhaquuf taa'a. Nuhoo Goobanaa nama dhiiga namaa osoo gadi hin naqin qabrii seene. Nuhoo Goobanaa nama ilmaan hiyyeessaa lafarraa dhabamsiisee ilmaan ofii yuunivarsiitii keessatti hin barsiifatin shira dalagee. Hogganaa Oromoo qabsaayaa Oromoo ka seenaan badduun tokko irraan dubbanne. Kan saba Oromootiif gadi dhaabatee qabsaa'e, kan uhoo goobanaa ah, Islaamaa kiristaanaan waaqeffataan guyyaa tokko nuuhoo goobanaa wajjaan baasan jedhanii hin dubbatan. Har'a fe'ate. Har'a ganda isatti fe'ate. Isin hunduu ni fe'atta. Isin hunduu ganda kanaan dhayxan. Taarika ammoo ganda kanaan dhayxu ati qopheeffadhu. Taarika Rabbi sirraa dubbatu jira. Taarika haywaannaanni sirraa dubbattu jira. Taarika sabni sirraa dubbatuttu jira. Taariikni sabni sirraa dubbatuttu jira. Isinii galaa miti. Isinii galaa miti osoo taarika isaa hin balleessin Nuhoo Goobanaa har'a qabrii seene. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Nuhoo Goobanaa waan jaalalaa waan dubartii fi dhiira walitti naqee hargansiisee mallaqaan guuratan osoo sirbe yoona biillaa biillalaan ijaala. Walaakiin qabsoo Oromootiif adda baasee sirbe. Qotee bulaa Oromoo siin jedhe bar. Mee ma qotee bulaa oromoo maali mallii keeti biyyuma teeti irratti nama kakaafte ati akki kun siin taatu ka'i qabsoo irratti qotee bulaa koo mee mala maal qabda mee jiru maal qabda nagayaan jiraadhu ka deemu gabbartaa siin jedhee bar risaalaa waadiha yookiin xalayaa waadiha ifa galaa lafa sii kaa'e nuu hoo goobanaa Walaakin walaakin har'a deemee jira. Walaakin har'a fe'atee jira nuu hogoo banaa. Walaakin rabbi isaa haa araaramu. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Saba ufiitiif Dirree duniyaa tanarra taa'ee saba ufiitiif qabsaayee saba ufiitiif du'ee har'a qabrii isaa keessatti nama bahe qabrii isarratti nama bahe hin agartan hundi keessan hawaasni keenna. Akkanatti du'a akkanatti deema. Akkanatti haqaaf dalagaa dhugaaf dalagaa saba keessaniif dalagaa. Kana ka isin irraa barbaannu hunda keessan duuti isaa tun saba Oromoo ka tokko gootu Rabbiin haa taasisu. Hawaasa keenya qaqqaalii. Guyyaan har'aa kun guyyaa gadda ibsannu. Gadda ibsannu nuti akka Oromootti jechuun qaa'ida guddaa qaa'ida guddaa dhabnee jirra. Rabbi isaa haa araaramu. Du'aayii godhaa fi bakka geetan maratti. Hawaasa keenya ka Oromoo waan na dinqisiisettu jira, waan na ajaa'ibsiisettu jira. Tuutti duutuun gandi duutuun falaasifa tokko waan jedhe yoonaanii girik tokko gandi duutuun jedhe biyyi duutuun shaabiin duutuun gandattiin duutuun jedhe na hoogganaa isii Eega du'e faarsiti jedhe. Eega du'e faarsiti jedhe gandi duutuun shaabiin duutuun falsafaan yoonaanii tokko waan jedhe gandi duutuun shaabiin duutuun hogganaa isii eega du'e faarsiti jedha. Eessa jirtan isin eega inni sira irratti bahe mana itti bittee bara Oromoo. Eega inni sira irratti bahe jiruu isaa takkaan argin mana itti bittee bar kadhaan. Nuuho goobanaa laandi kuroozaraan isaa bashannanuun agarree bar guyyaa tokko liksisiin isaa bashannanuun agarree bar. Isin har'a nuuhoo jiraa awwaallee nuti du'aa isaallee awwaallee. Har'a eega inni mana isaa ka akiratti deeme eeytaama isaa maaliin guddifnaa dubbanne qabri irratti laa ilaaha illaa anta subhaanak innaa kunnaa min adh-dhaalimiin. Haqan godhatu silaa. Har'a eeytaa manuu hoo maaliin guddifnaa dubbanne. Nuhoo osoo mucattiin takka yookiin hayyittiin Oromoo masarat masarat dhaabaa ta jedhan sun lallabdee labsitee hin taa'ini har'a mana kireeffattanii taaziyaa teettan Oromoo mana isaatii miti. Hoggantoota Oromoo osoo masarat dhaabaa nuuhoo goobanaatii gadi dhaabattee mana tokkocha hin bitini har'a kiraa fuutanii mana nuuhoo irra teettan way salphinna keessan masarattu isin sattare taanku galatoomi jedhaani masaratiin. Galatoomi jedhaani silaa har'a mana eenyutti teenna jettan yookiin mana kiraa fudhanna yookiin mana eenyutti baana jettanii har'a gaafattan walaakin masaratii sun isin sattartee jirti. Hin booyinaa, qaadaa keessanii hoggantoota keessanii eega du'e hin booyinaa. Osoo inni jiru kana osoo inni jiru kana booyaafi. Walaakin tuuti hajji tuutiin jirti jedhamtu jedhe. tuutti hin jirti tuutti argamtuudha jedhamtee lafa kaayamtu takka jedhe hoogganaa isii osomaa inni jiru boottiif osomaa inni jiru boottiif inni sabaaf lallaba sabaaf lallaba sabni oromoo mataan isaa gadi bu'ee Itoophiyaa keessatti hin jiraatiniif lallaba jedhe dhagahi miliyoona jahatamaaf miliyoona jahatamaaf lallaba osoo Osoo laal siif lallabu dhaga'i si hima. Osoof si lallabu nuuhoo goobanaa haati isaa ijaan osoo hin argin qabrii seente. Osoo ati bilisoomiif si lallabu nuuhoo goobanaa osoo haati isaa hin argin qabrii seente haadhatoo harmeetoo jedhee Aayyoo yaa giifti yaa ta dhukkubaan dhaalamte cinaa jiruu siiti jedhe yaa faaxumaa aadam yaa haadha nuuhooti ayoo duute moo jetti seenaan teeti bara kudha saddeet ilmaan kee dhabde ati yaadaa fi dhukkubaan affeeramte ati kunoo nagaan jira an ilmi keeti Kun achittis ta'e Sumaaleetti kun achi ta'e jiraachuu dadhabee waan baay'ee ni beektan na caala beektan. Nuuho Goobanaa isa sani ka osoo inni hin argin haati isaa biraa awwaalamte san isiniif isiniif isiniif isiniif waa baay'ee dalage wallaahi. Walaakin walaakin isin waan inni isinii dalage dalaguu hin dandeenye. Saba akkanaa kanarraa bayuun Saba akkanaa kana saba yeroo namni du'e qofa namaa booyu. Saba yeroo namni du'e qofa qabrirra dubba dhaabatee taarika namaa dubbatu. Saba janaazaa namarratti taarika namaa dubbatu. Laa ilaaha illaa anta subhaanak. Subhaanaka innaa kunnaa min adh-dhaalimiin. Isinii gala haasoyni an haasawu kun. Isinii gala haasoyni haan haasawu kun nuuhoo goobanaa nuuhoo goobanaa qaadaa xiqqe lafatti dhiisee hin deemne qeerroo xiqqe lafatti dhiisee hin deemne risaalaan isaa waadihaa. Nuuhoo goobanaa nama yeroo sabni isaa cinqamu sabni isaa cinqamu Isinii haa galu. Suufaa fi kaarabaatiitti deebi'ee yookiin Ayirooppaa fi Ameerikatti badee sagalee isaa dhoysee eega sabni isaatiin wareegama kafale suufaan ay deebi'uu miti. Isinii galaami. Qaadaa ta'ee hogganaa ta'ee dhufuu miti nuu hogoobanaa. Nuhoo Goobanaa nama wayita sabni isaa wareegamu, ajjeefamu, waa baay'ee dalagamu, suufatti deebi'ee, kaarabaatti deebi'ee, Ayirooppatti sholoqoo keessatti badee hamborgoraa fi nyaata adda addaatiin dhokatee booda hogganaa tahee suufaaf kaarabaatti ay deebi'uu miti. Du'aan isin wajjin jiraatee, jiruun isin wajjin jiraatee, rakkinna keessanii fi bal'inna keessan isin wajjin baatee Sahaaraa mara keessatti Haadha isaa dhabee har'a inni dhabe. Har'i ummanni Oromoo qaadaa guddaa dhabde. Akkam babbareeddan isin! Akkam babbareeddan isin! Yeroo namni jiruu tanarra jiru ka isaan birmanne qabri irratti namaa birmattan akka isin fofokkattan. Yeroo namni jiru jiruu tanarratti namaan birbanne qabri irratti ojoollee isaa yatiimaa birrii kadhattan akka isin fofokkattan. Nama isoo fayyaa inni qabu sammuun isaa akka dalagu ka maddii isaan dhaabanne. Ati maaliif yaaddame? Ani sa'alaku su'aal gaafii si gaafadha. Ati maaliif yaadda? Wanni ati yaadduuf maali jiruu tanarratti? Immaa mana ijaarattu, Jaartii tee wajjin jiraachuu, konkolaataa bitachuu, manni kee hin beela'in malee hawaasni hin beela'in hin yaaddu. Maal irraa duute mana kee malee, maal irraa duute jaartii tee malee, maal irraa duute daa'imman tee malee walaakin inni miliyeena jahaatama irraa du'e. Miliyeenni jahaatamni kun ammoo har'a qabrirra dhaabatee taaziyaan yatiimni isaa akka hin duune birrii nuu ergaa jedha.

Ebalu qabaataan kenna kuma saddeettamaan kuma sagaltamaan kuma dhibbaan kenne ka jettan kun har'a qabrii isarratti kaleessamaa kuma torbaatamaa saddeettamaa saniin kennee sammuu isaa ta weerarte weerara irraa baasuu dadhabe. Maa tajaajila Jarman argachuu dadhabe. Maa tajaajila Hindii argachuu dadhabe. Maa doktoroota addunyaa international duuti guyyaan Guyyaan duuti dhufte hin oolamu beekamaadha. Rabbittu fudhata. Kun ma'aruufa. Walaakin sababa nu godhe sababa isa waliin dhaabattanii yaaltanii warra kuma torbaatamaa, kuma saddeettamaa, kuma dhibba tokkoo warra Rabbii qabeenya itti kennee mallaqa itti kennee wayituma namni du'e qabri irratti gumaachu. Kaleessa mana isatti seentee kuma torbaatamaa saddeettamaan ka namni isin agarre maan kennin ka Rabbiin tokkochi si argu. Walaakin walaakin istiraatiijii akkanaa kana sammuu keessaa of balleessaa Oromoo. Nuhu Goobanaa warra isaatii rabbi sabrii haa kennu jenna. Daa'imman isaatii rabbi sabrii haa kennu jenna. Nuhu Goobanaa Umar Suleeymanii rabbi sabrii haa kennu jenna. Raayyaa Abbaa Machaatii rabbi sabrii haa kennu jenna. Baay'ee isaanii baay'ee isaanii ka kana jedheen laakkoyne. Qabsooytota Oromoo ka isa wajjin qabsaaye halagaa keessatti wayta sagaleen viidiyoo tokko hin jirre sagalee ummata Oromootii ta'uu turan hunda isaaniiti Rabbi sabrii isinii haa kennu jenna. Isinii gala jayyidan haasoyna naasoo kun Oromoo Oromoo takkattiin isinii himnu dhagaa Takkattiin isinii dhimnu haa dhaga'anu irraa yoo ka nama dhaga'u taate nama kee wayta inni jiru waliin booyi waliin dhaabadhu rakkinna isaa eega inni du'e qabri irra dhaabattee kuma dhibbaan kennuun maal laa yanfaa maal laa yanfaa kun waan faayidaa hin qabne waan qiimaa hin qabne waan istiraatii hin qabne waan waan waan waan waan adanni isaan beekamne Amma yeroo ammaa kana amma yeroo ammaa kana nama jiru nama sii dhaabatu nama afaaniin sii dhaabatu nama dubbiin sii dhaabatu nama waan maraan sii dhaabatu nama addunyaa keessa sii dhaabatu nashaaxinaan dagaminaa qaadaa guddaa dhabdan har'a hogganaa guddaa dhabdan sagaleen isaara risaalaa waadihaa Kophee qarshii shanii dhabaaf akka jawween sin dhibdine tafsiira itti godhi hiikii bira ta'ee kiniinii sumunii dhabaaf dhukkubsantee akka hin duune risaalaa waadiha waan kana bira teettee yoo hiitu hiitutti akka mufassirtoota yookiin hiitota siyaasatti waadiha mataa keessan takka takkaan isin jirti. Har'a na qabii achi na deebisii faayidaa takka hin qabu. Risaala waadiha qaadaa guddaa dhabne qaadaa guddaa rabbi ka guddate isaa olitti. Rabbi si araaramu nu hoo goobana. Leenca haati deette Leenca haati deette wallaahi waan baay'ee si gammachiisu nuu hoogaa banaa takkaa hidda ofii hin jijjiirre. Takkaa hidda ofii hin jijjiirre baala ofii malee. Muyni nuu hidda ofii hin jijjiiru baala ofii malee. Oromoo hidda ofii jijjiirte ta adadni isii hin beekamne nuu hoguu bana qabrii isarratti of laale har'a hidda ofii jijjiirte. Hidda ofii jijjiirte har'a inni rabbii isaati wal bira ga'e Inni ar'a Rabbii isaatiin wal bira gahe innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Walaakin atillee karaa kana hin deemta. Walaw kuntum fi buruujin mushayyada. Bakka feetellee yoo jiraatte karaa kana hin deemta. Akkamitti Rabbi bira dhayxa? Akkamitti Rabbi bira dhayxa? San qophaa'ee eegi ati mataan kee. Kam arwaaha barii'a nagahaa meeqa baafte rabbi bira dhaquu deemta. Kiristaana taate, Islaama taate, maqaa Islaamaa hidhamatte. Ayyin kaan ruuhii meeqa baaftee kilaashii keetiin matarayyaasa keetiin arwaaha nagahaa meeqa baaftee rabbi bira har'a dhaquu edda guyyaa akka nuuhoo kana.

Rabbiin aalamaa si gaafata osoo mi'aata aam waggaa dhibba tokko rabbiif salaatte sayasaaluka rabbuk kam zambii malee meeqa zulmiin hiite ilma namaa zambii malee zambii tokko malee dilii tokko malee meeqa zulmiin hiitee jiruu itti handheessite guyyaa akka nuuhoo kanan dhayxaa qophaa'i qophaa'i wallahi si gaafataa rabbiin aalamaa yoo isaa saniin anattu sitti yakke irra naa dabradhan jedhiniin walaakin mi'ata sanaa yoo salaatte wallahi sin dhiisu mi'ata sanaa isinii gala haasoyin an haasa'u kun isinii gala oromoon oromoo Oromoon Oromoo. Oromoon Oromoodha. Beekamaadha. Maaruufa. Qeesii isaa ta'e, sheeka isaa ta'e saba tokko. Akkanatti amanna. Amantaan abbaa fi tokkummaa tokkummaa. Yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Nuu hogoobanaa risaalaa waadiha. Risaalaa waadiha yookiin xalayaa akkaan ifa galaa dabarsee jiru. Nuti Oromoon tokko jechuu isinii dabarsinee jirra. Walaakin walaakin badhee kanatti warri hidda isaa gurguratu hidda muuyninuu hidda isaatiin ni taa'a. Bubbetti dhufee wannaa irraa jijjiira malee baala isaa warra hidda isaa gurguratu hidda saba ofii gurguratu Guyyaan akka nuu hoo bareede kun isin hin bareedu hin kajeelina. Wallaahi guyyaan akka nuu hoo bareedu kun hin du'u namni jedhu hin jira. Nafseen sitti hin fakkeessin amma. Sitti hin fakkeessin mumkin qasirii ijaarta yoo nama kana ajjeefte kaaree akkanaa argatta yookiin waan akkanaa ebalutti itti na ajaje ebaluttu akkana godhi naan jedhe rabbitti wanni kana himan hin jiru. Hin jiru rabbi bira wallaahi. Walaakin guyyaan har'aa kun sillee qabachuu ta'a. Guyyaa kun si qabatuuf jecha qophaa'i akka itti qophaa'i tumaa adirii hin beeku ani. Akka ati itti qophooytu rabbi aalamattu beeka. Walaakin walaakin akka kiyyatti eega miidhamee du'ee Lamshee sira irratti deebi'ee osoo siif iyyu, osoo siif dubbadhu, osoo siif haasawu, osoo siif hin gabroomin jedhu sagalee sii tahee rasaasa sii baadhee Haa? Har'a kun namni kun nama kiyya waliin dhaabadha yoo naan hin jedhin ati har'a bor ammoo yeroo an sirra irratti deebi'e dhuftee nan gaafatin faayidaa naan qabdu ati. Bor wayita ani lahadii seene achirra dhaabattee kuma dhibba naan kennin ati faayidaa naan qabdu. Naaf hin kennine yeroo kennitu kana nama baay'inna walitti duudee si haa arganiif abbaa qabeenyaa jedhaniif siraa kennite malee naaf hin kennine osoof naa kennite wayita an siree irratti ciisee aadu san seentee naa kennita. Osoo naa kennite akka masarat dakfaar sanitti masarat dhaabaa sanitti dhaabattee ganamaa galgala u'u jettee iyyatee mana natti ijaarta. Walakin eegaan ar'a du'ee qabrii jala tare namni wal gahee jennan kuma saddeettaman sagaltamaan dhibbaan haa kennita kun nan gammachiisu ana. Osoo jiruu duniyaa tanarra jiru nyaadhee ittiin qanani'uu qaba. Eega biraa du'e kumni torbaatamni saddeettamni ati naa gahetu lakkii ama indii. Qiimaa naan qabdu ana. Qiimaa naan qabdu ijoollee ani dhiise rabbittu itti yaada. Eeyitaama rabbittu itti yaada. Walaakin sammuu kiyya kana dalaysiisuuf saba kiyya na wajjin jira jechuuf qabeenya kanaan fuutee mana yaalaa Jarman na geessuu qabda. Mana yaalaa Kanaadaa na geessuu qabda. Mana yaalaa Jaappaan na geessuu qabda. Mana doktoroonni gugurdaan jiru na geessuu qabda.

Doktoroota gugurdaa aalama keessa jiru osoo na geessiteen baay'een itti gammade. Walaakin har'a Lahdii keessatti waa takka naan gootu walaakin daa'imman tiyya haa nyaattu achi naa geessi siin jedha. Subhaanallaah. Rabbi isaa haa araaramu. Rabbi isaa haa araaramu. Qunnamee jira. Jeneraal Waaqoo Guutuu, Huseen Bunee, Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu, Ka adalli isaan hin beekne Taaddasaa Birruu qunnamee jira. Har'a lahdii jarri seenan seenanii jira. Ganda isaa ka aakiratti seenee jira. Rahimallahu linooho. Rabbiin isaa haa araaramu. Qabrii isaa caffee caffee jannataa rabbi isaa haa taasisu. Ee dhugaadha wallaahi haqa nurraa qabda. Hayti nurraa qabdu nu mallaqa hin qabnu du'aayii sii goona.

Rabbi sii haa araaramu. Ee Oromoon qaadaa guddaa dhabde har'a. Qaadaa guddaa dhabde. Qaadaa ani Oromoo jedhu. Ani Oromoodha faqat. Muslima. Yaftakiru bisinteen lachuunuu ni boona. Ani Oromoo ani Muslima. Maal Rabbi si bareechise wayita akkanatti dubbattu kana nuu hoo kenna. Maaltu rabbi si bareechise galiin isaa oromummaa isaa qabate jedhe amantaa isaa waan irraa wallaale. Walaakin anti weelluu kee keessatti waa baay'ee arge imimmaan na qabe har'a nuuhoo kiyya. Rabbi si haa araaramu. Rabbi isinii haa araaramu. Qabriin tee caffee caffee jannataa haa taatu. Walqunnamte qabsaayaa Oromoo waggaa fi waay du'e dura akka Acaaluu Goobanaa fa'a. Acaaluu fa'a.

Osomaanuu akkanatti iyyinu. Walaakin walaakin tokkummaa ati iyyiteef san hawaasni Oromoo lafatti hin gatu abshir nuu hoo kiyya. Abshir abshir inshaa Allahu rabbiin haa jedhu rabbiin alamaa haa jedhu hin argannaa mirga keenya abshir. Abshir guyyaan kee kun Oromoo baay'ee mul'ise waa baay'ee illee agarre abshir nuu hoo kiyya. abshir nuuhoo kiyyaa qabsaayaa kiyyaa leenca kiyyaa qeerransa kiyyaa wallaahi rabbi si akka nu sirraa jaalanne kanatti rabbiin aalama sirraa jaalatu akka nu sirraa jaalanne kanatti mootiin aalamaa sirraa haa jaalatu leenca koo Kana abboo. Kana abboo ka gidee ni manne. Kana abboo ka osoo Oromoof iyyu osoo Oromoof iyyu ganamaa galgala kursi irratti deebi'ee kursi irratti deebi'e. Kana hogganaa jechuun. Kana hogganaa jechuun kana sabaaf dhaabachuu jechuun. Kana kaayoo qabsoo jechuun alama keessatti ka beekame. Kanaa miti kana. Kana warra afaaniin leewwisee afaaniin iyyee garaan isaanii keessa dhukkuba baatee deemuu miti kana qabsaayaan. Maaliif qabsoo isaa namni sun miliyeenaan akkasitti bahuun sun qabsoo isaa miya filmiyaa dhibbarraa dhibba mul'isa. Leenca koo. Guyyaan hin hafu malee ka Oromoo kumaatamaan si bitan akkana kumaatamaan akkamitti bitama jette Oromoo kumaatamaan si bitani wallaahi. Guyyattu keeti walaakin rabbiin laa yastaakiruuna saa'ata walaa yastaqdimuun Oromoo kumaatamaan Oromoo kumaatamaan si bitan har'aa. Qaadaa kiyya warra faayidaa hin qabne warra biznaza qofa warra biznaza jiraadhaa jiraadhaa jedhu warra dhugaa jedhu warra nyaadhaa jedhu warra uffadhaa jedhu kana malee waan biraa hin yaanne eegasii kana wayita waliin gale gara hammaamaa fiigu qofa kana nama biliyeenaan ka bitanii Walakin rabbi si deebisuu hin dandahu guyyaa keettu ka'e rabbi sii haa araaramu jechuu dandeenna. Rabbi sii haa araaramu jechuu dandeenna leenca koo. Warra jiruu ufii maree namni biratti miskiinee gabroomee xiqqaatee wanna fedhe mataa isaa laalchifne warra bakkuma masaalinni isaa qofti jiru Ijoolleen isaa qofti yatiiman gad hin bu'in sadarkaan isaanii yuunvaristii adda addaa keessatti barsiifachuuf qofa Oromoo fakkaatee deemu osoo nama biliyeenaan si jijjiiran afdal irra caalta leenca koo. Si gaddisiisa amma wanna hin jedhu kun si gaddisiisa. Nama biliyeenaan jedha tililiyeenaan walaakin siiraa isaa seenaa isaa yoo keessa deemtu maal akka inni ta'e saba kanaaf Birrii shanii kudhaniin guurtuufii miti qasrii qasrii qasrirraan ijaarattaaf walaakin saba Oromoo keessaa baate nuu hookoo akkanatti waliin jiraadhu. Akkam jabaata har'a guyyaan har'aa kun akkam nama gaddisiisa guyyaan har'aa kun Akkam nama gaddisiisa. Nu hoo kaaree soquuf dachii keessa deemuuf takkaa gurra nu seenne kaa yoo beeytan laayivii seentanii ay fiddan kaa. Nu hoo mangistii jala deemee saba Oromoo gurguree meeshaa guuratuun agarre kaa yoo dhageettan laayivii ay fiddan kaa. Nu hoon ah qotee bulaa Oromoo osoo jedhu sir irratti deebi'ee akkasitti ruuhiin isaa baatin rabbi rahmata sii haa godhu rabbi sii haa araaramu qabrii tee caffee caffee jannataa rabbi sii haa taasisu saba keetiif falmattee mi man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waan keetiif osoo falmattu duuttee mi jiraadhu taariin idmee si dubbata arra wayta jaarraa abbaa gadaa dubbannu si dubbachuu hin dagannu leenca koo Waaqoo guutuu wayita dubbannu si dubbachuu hin dagannu leenca koo. Oromoo Elemoo Qilxuu wayita dubbannu Taaddasaa Birruu wayita dubbannu Abishee Garbaa wayita dubbannu wayita Acee dubbannu wayita baay'ina isaatiin Abdul Jabbaarii dubbannu uummata qabsooytoota jadiida shira badaan du'an Dachii isaan irratti sin dagannu kaa. Ila karaa kee kana irratti dhumachuu barbaanna. Eennu mataa gadi qabnee buluu hin barbaannu. Walaakin sihii kana har'a Rabbiin aalamaa haa araaramu. Sihii kanaaf Rabbiin aalamaa haa araaramu leenca koo. Ganduuma nu irraan hafne dhayxee walaakin taarika bareedaan dhayxe lafee koo leenca koo. Wallaahi taarika bareedaan dhayxe. Taarika kiristaanni sirraa gammadeen dhayxe li'anna ka Oromoo jedhani. Taarika waaqeffataan sirraa gammadeen dhaqe li'anna ka Oromoo muslimni sirraa gammadeen li'anna ka Oromoo. Ani Oromoo tokkummaa tokkummaa jettee leellifte. Amantii namaa osoo hin jeeqin qabrii seente amantii tee ammoo jabeessitee qabrii seente na arifu jayyidan akkaan beeyna kana seenaa wayita qorannu. Walaakin rabbi si haa araaramu. Qabrii tee caffee caffee jannataa rabbiin si haa godhu. Wallaahi kuma miliyeena namni si guure san irra ta'an amma jedhu tanattu sii tola lafee tiyya. Ta'an amma siin jedhu tana sii tola lafee tiyya. Arra miliyeenni jaraa kaleessa sira irratti si gate arra qabrii keessa siin dhufu rabbi si haa araaramu leenca koo. Wallaahi Qabrii tee canfee canfee jannataa rabbi si haa godhu. Jecha gaarii rabbi afaan si haa kaa'u. Kanas si caalaarraa ani osoo kitaaba qara'u ture kitaaba qara'u darasummaa keessatti sagalee tee caqasaa ture leenca koo wallaahi summa wallaahi rabbi arga sagalee tee caqasaa ture. Walaaki sagaleen tee takaleessa har'a na bira hin jirtu rabbii araarama sii haa godhu qabrii tee caffee caffee jannataa sii haa godhu. Risaalaa an sii ergu ta rabbi bira sii dhayxuttu tanan sii caala. Warri har'a kuma dhibbaan kuma dhibba sadihii sii kenne waa takka sii hin godhu rabbi biratti. Kaleessa silaa sirra irratti sii kennuu turan. Kaleessa siraa qasrii sittiin ijaaruu turan. Kaleessa siraa laandi kuroozara sittiin bituu turan. Kaleessa Ayirooppaa fi Ameerikatti sii yaaluu turan. Walaakin har'a tana tiyya tanas sii tola. Tiyya tanas sii tora. Waa sadi qofaan rabbi bira dhayxe nuu hooko. Oromummarraa rabbi sin gaafatu har'a beeki. Oromummarraa tokkummarraa rabbi sin gaafatu har'a beeki leenca koo. Oromoo maa gattee deemte sii hin hin jedhu kaa rabbi har'a leenca koo duniyarra wayita jirtu falmadhu wayita na bira dhuftu ammoo jecha kanaan koottu siin jedha rabbiin kenna kaa. Jecha san rabbi arafaan sii haa kaa'u kaa. Jecha san mootiin alaamaa afaan sii haa kaa'u kaa. Har'a mallanyi guurame kun si biran dhufu kaa. Manni kee ka bitatte sun si biran dhufu kaa. Har'a sabni koo ka saddachii tanarra jiru hundi isaa ka si faarsu si biran dhufu kaa. Har'a duniyarra wayita jirtu falmadhu leenca tahi dachii teetiif nam tokkoo gad hin jedhin. Ana malee siin jedhe rabbi osoo falmattu qabrii seente walaakin jecha sadii hii gofa si gaafata kaa rabbi sadii tana nama qophaayee rabbiin bira dhaqu rabbiin si taasisee rabbiin si haa najjaasisu siin jedha kaa har'a tana qabrii seennaan walaa suufni hin jiru Thank you warra nama ajjeesu. Warra nama ajjeesu. Warra ilma namaa miidhu. Guyyaa har'aa kanaaf qophaayaa. Guyyaa har'aa kanaaf qophaayaa warra nama miidhu warra nama ajjeesu. Wallaahi guyyaan har'aa kun nama mara qabatti. Laaybii kanan seenu jedhee garaan na dadhabee dhufe nuu hook hollaay. Laaybii kana irraa baqadha jedhee garaan na dadhabee dhufe nuu hookoo waan an keessa jiru anan beekaa. Walaakin dhagayi har'a waa sadihiin rabbii bira dhayxa. Faqat walaa harar walaa arsii arsiyyatayni jechuu sikkoo mandoon. Walaa Jimmaa, Wallaggaa, Shawaa waan adda adda irraa mootiin aalamaa sin gaafatu har'a tana. Leenca koo. Wanni inni rabbiin irraa si gaafatu rabaa sadi qofa sadii tana rabbiin si haa najjaasisu leenca koo. Marrabuk qabrii si geennaan marrabbuk hin jedhu fulaan waahila kiyyaan ebalu jaartiin tiyya eessa jirtun daa'imni tiyya eessa jira konkolaataan kiyya eessa jira ummanni ani maalii godhe eessa jiraan hin jedhu marrabbuk maadiinuk man nabiyyuk sadii tana maastireet digirii eebbifamte achitti maastireet digirii achitti kufnaan hin taaha qadiyyaan ta'e man rabbuk warri duniyaa tanarratti waa borcaa ture waa baxaabaxaa ture ka halaala haraaman beeyne ka dhiiga namaatii hin dilille ajjechaa namaatiif

Iyyansa inni dhayaa sanirraa iyyansu walaw sami'al saqalayni yookiin jinnii fi ilmi namaa osoo ka dhagahu taate wayta malaa'ikaan sun isa dhooyte la saa'iquu jedhe rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam lafarraa dhabaman jedhe marti isaanii Kullittu caqasa Ameerikarraa dachii mararraa walaw sami al insaanu saqalayni la sa'iqu osoo jinnii fi shayxaanni ka dhagahu ta- jinnii fi ilmi namaa ka dhagahu taate dhayaa wayta san malaa'ikaan isa dhooytu zaalima wallaahi lafarraa dhabaman jedhe lafarratti hin agartu man rabbuka

Waa baay'ee argatta, waa baay'ee jira qabrii tana keessa. Gammachuu ati achi keessatti argattu yeroo san nama akkaasiitti qawlii thaabita rabbiin deebisu si haa taasisu leenca koo. Leenca koo akkana araarama kadhaa fi bakka jirtanii ummanni islaamaa hundi araarama kadhaa fi rahmata kadhaa fi ilmaan isaa tooyadhaa Ilmaan isaa tooyadhaa. Karaa inni deeme kanarra deemuu jirra hundi keenna. Haala bareedaan Rabbii keenna haa qunnamnu. Saba keenna gurgurachuu haa dhaabnu. Saba keenna wajjiin haa dhaabannu. Saba keenna haa jabeessinu. Tokkummaa keenna haa jabeessinu. Dhiiraa dubartiin. Waldhabbii keenna karaa nagahaatiin haa hiiknu. Dhagaa. Waldhabbii keenna karaa nagayaatiin haa hiiknu, tokkummaa keenna haa mul'ifnu, lafa keenna irratti haa falmannu, karaa abbaan keenna Nuuhoon irratti du'e lafa nama biraa saamuu mataa keessa akka isin hin deemne, walaakin lafa teenna irratti akka abbaan keenna har'a itti deeme kanatti deemuu qabdan hundi keessan. Wabillaahi towfiiq. Wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Gadda natti dhagayame ibsachuu dhufe.